Gaýratly bu perişdeler ybadatyny, sogabyny Seň günäkär ymmatyňa bagyşlaýandyr diýdi. Görýäňmi, bizi Allah Tagala şuny ýaly eçilipdir bu gije. Bu gije, şuny ýaly bir gije, köp bir bereket, pur paýz gije. Ondan iki kişini mylakat etdim. Iki kişä barabar geldim diýdi. Hezreti Musa aleýhissalam, birem Hezreti Isa aleýhissalam. Berdiler. Salam etdim. An hemmä yz-az yz-ikram bilen jogap berdiler. Bular hem Hudaý Tagalaň fazly-ynaýatyndan bu gijäň beşaratyndan maňa habar berdiler diýdi. Ondan soň bir perişde gördüm, ýetmiş müň başy bar, kellesi bar. Her başynda ýetmiş müň ýüzi bar. Her ýüzünde ýetmiş müň agzy bar. Her agzynda ýetmiş müň dili bar. Her dilinde bu tesbileri okap, gygyryp dur. Subhanallahil azim! we bi hemde estagfyrla. Eger her bir kişiň ýaly güzerany teň bolsa, sykyndysy bolsa, ýaly bir kynçylygy bolsa, ýa rysgy ýetmän bolsa, ýa eli dar bolsa, bu tesbini güne ýüz gezek werd etse, pyraklyga sykyndydan çykar dikdir. Ýüz gezek güne tesbini okasyn. Bu perişdäniň ady Kasym ekeni. Andan ötüp üçünji asmana bardym. Ol asmanda ancak rükün we münewwerdir. Ol beýl bula, bul asmandanam ýagty ekeni. Bir däne göwher, bir däne ýakut, hemme jöwheratlary parç edipdirler. Muňa üç ýüz müň, üç ýüz müň perişde mähkil. Ýene her haýsysynyň hyzmatynda üç ýüz müň perişde bar. Bu perişdeleriň tesbileri budur, Subhan Rabbiyel A'lal Wahhab. Andan bir jemaat perişdeleri gördüm. Hemmesi bu tesbini aýdar. Subhane Rabbiyel Ala diýip, ibtidaý älemden tä dünýäň kyýamata çenli başlaryny sejda we sejdeden galman ýatyrlar Alla. Ybadat eder. Ahyr dünýäde göterer. Ondan bärde götermeýär. Şo ýatyşyny ybadat edip ýatyr diýdi. Görýäňmi? Byradarym Jebraýyl Ýa Muhammad, bu perişdeleriň hemme eden ybadatlaryny, şo seždede eden tesbileriniň sowabyny siziň ymmatyňyza berýär diýdi. Gör Ahmediň bizi munuň ýaly bir ymmat etdi. Ondan ötüp Hezreti Ýusup alaýhyssalamyň ýanyna bardym. Salam etdim, beýda jogap berdi. Gujaklaryna alyp, Hak subhanahu wa taala lütfü keremlerinden bisýar beşarat berdi. Andan geçip, hezreti Dawud alaýhyssalamyň ýanyna bardym. Olar hem basar tazar iltifat edip, lütfü hezreti ilahiden beşarat berdiler maňa. Aýtdylar, bu gije şun ýaly gije, şu maratide, şun ýaly bir gije gaty ciddi jehet edip uklamajak boluň, ybadat ediň.

Andan geçip bir perişdäni gördüm, ýetmiş müň başy bar. Her birine meňzedimi, her baş alaýda, suratda alaýda. Ýetmiş müň ganaty bar. Her ganaty magrypdan maşrykça bar. Bu perişdäniň etrapynda çendan perişdeler gördüm. Hesabyny Hudaýtagaladan başga hiç kim bilmez. Mahluk bilmez. Bir jema azap ederler. Otlam mutly urýarlar. Ýene bölek-bölek bolýar, ýene jemlenýär, ýene urýarlar. Soradym, Bular kimkä? Bular dünýäde zulum bilen, zulum, zulum edip, garyplary horlan mütekebbirler diýdi. Bu awhaly bu dünýäden ta ahyr dünýä barýan kyýamata çenli şudur diýdi. Urup ýenjipdirler, ýene şu urular diýdi. Ondan geçip ýene bir derýa ýetdim. Ol derýany ululygyny asla aňrysyny görmedim. Biraderim aýtdy, Ýa Muhammet, bu derýa derýaýy Naýymdyr diýdi. Bu derýadan ötüp tördünji asmana ýetdim. Gördüm bu asman kümüşden eken. Ap-ak bolup ýanyp dur. Owalky asmanlardan bu asmanyň ýagtylygy Ol ol ol kasmandyr muň ýany bir halka gulak halka ýaly eken. Şol ýa uly eken bul asman. Işiginiň depesinde tyllam tylla bile ýazylypdyr. La ilaha illallah Muhammed Resulullah ýazylgydyr. Biraderim Jebraýyl işik kakdy. Paýgamber ahyrzaman geldiler diýip. hoşal-şadyman bolup, sapalar getirdi diýip işik açdylar. Gördüm, hemme perişdeler kaýdada oturypdyr. Salam etdim, yza-ikremle jogap berdiler. Aýtdylar, Ýa Muhammet! Size ymmatlaryňyz hakda Allaň ynaýaty köp, merehmeti bisýardyr. Andan geçip bäşinji asmana ýetdim. Sary ýakutdan eken işikleri, gulpy sa-sa-sa-salyglyk dur. Gulp, gulpynda Lä ilahe illallah Muhammedur Resulullah tylladan ýazylgydyr. Biraderim işik kakyp, Hezreti Muhammet Resulla geldiler diýiberdi, işik açyldy. Girip salam kyldym, yzar ikram bilen jogap berdiler. Aýtdylar, Ýa Muhammet, size Hak subhanahu we taala ynaýaty bisýardyr diýip beşarat berdiler. Bir perişde gördüm. Ajyp haýbatly, otly kürsüň üstünde oturypdyr. Ýanky perişdäň agzyndan burundan otlar şerara urup çykyp dur. Başynda otdan täji bar. Egninde otdan Egin mat geýipdir. Biradarym Jebraýyl, Bu mäliki dowzah, dowzahyň eýesi diýdi. Ol perişde ýedi tabaka asman, zemini bir muşt bile uraýsa, totyýa ýaly, sürme ýaly edip goýber diýdi. Ol maňa hergiz iltifat edip seretmedem diýdi. Şol ýer gahry-gazap bile durdy, dowzahyň eýesi. Byraderim Jebraýyl seýmälik dowzah. Sen nämedi dymyp otyrsyň diýdi maňa iltifat etmediň. Biki dünýäniň serweri Muhammet Mustafa Resululladyr diýdi. Derhal gopup, uzr edip, eglip salam berdi. Aýtdy, eý Paýgamber Huda, meni Hudaý Taala öz gahry-gazabyndan ýasandan soň ýaradylanymdan bäri hiç wagt ýüzüm açylmady diýdi. Her bende betbagt maňa gelip dalsa, ýüz müň hyýr azap bile gynar men diýdi. Eý Mälik maňa dowzahy görkez diýdim. Perman ilahi bolmasa dowzaň serpoşuny götermen diýdi. Biraderim aýtdy, eý Mälik, perman ilahi şudur ki Muhammet näme diýse ony et diýdi. Mäliki dowzah serpoşuny göterdi. Gördüm ajaýyp Ajaýyp-ajaýyp ýylan ysýanlar bar. Her biriniň tükleri neşder apdardyr. Naýza ýaly, her her neme, reňgäreň zatlar gördüm. Aýtdy, Aýdy kim, ýa Muhammet, bu dowzahda kylaryny tört paýasy, her bir paýasynyň ara otuz müň dişi bar, her dişiniň otuz müň zäheri bar. Her hersi bir zynjyrda bir perişdäň elinde. Her perişde oňa şuny ýaly kuwwaty bar, halasa ýedi tabak asman, ýedi tabak ýeri bir elinde göterýär. Şuny ýaly perişdeler bu ýylana mäkgel, şonda-da basary bilenok diýdi. Ýene soradym, Eý Mälik dowluk, näçe mahaldan bäri dowzaha ot ýakýarsyňyz diýdi. Ýa Muhammet, bir müň ýyldan bäri ot ýakdyk diýdi. Gyzyl boldy. Ýene bir müň ýyl ot ýakdyk, ak boldy. Ýene bir müň ýyl ot ýakdyk, gara boldy diýdi. Dowzah ýedi gatdyr. Biri jahym, biri Natty, biri Hutama, biri Jähennem, biri Saýir, biri Sakar, biri Hawyýedir. Her dowzahda üç müň zyndan bardyr.